Ydyn iawn ni os dwi'n gofyn cwestiynau idda chi? Ie, go on. Go on. Sut dach chi'n gallu neud y synnau dach chi'n neud? Wel, mae'n lot i neud yn anffodus hefo lot o practis. So, dwi'n yy beatboxro trwy'r adeg. Os dwi'n llestri, dwi fel... Os dwi'n cysgu, dwi fel... So, dwi'n jyst beatboxro trwy'r adeg. So. Iawn. Um, beth yw eich hoff liw? Um,
Hwna'n tricky hwnna. Glas, dwi'n meddwl. Glas di lliw, lliw allan gada fi, ond dim dyna pam, dwi'n just licio glas.
Beth yw eich diddor, diddordebau heb al beatboxio? Um, cerdded, dwi'n mynd fyny mynyddodd yn aml. Um, jogio weithiau, uh, chwarae games, PS4. Chi wedi chwarae Second Son? Chi chwarae hwnna? Mm, na. Ww, gêm newydd. Smart.
Um, ie, yeah. games, celf, gweithio allan. Chi'n disturbio ni fan hyn. Asgol. Jocan dwi. Um, beth ar i... Um, o, na gi. Pryd ar i chi ddechrau beatboxio? Cwestiwn da.
O'n i chwech oed pan nes i cychwyn beatboxio. Ac y reswm nes i cychwyn oedd... Um, nes i weld boi ma ar hysbyseb yr enw Yo MTV Raps. Ac yy o' 'na boi am pump eiliad yn beatbocsio o'r enw Razelle. Fo oedd y boi gynta nes i weld ac yy o'n i'n obsessed efo beatbocsio ar ôl hynna.
Lle dach chi'n byw? Pam tisio gwbo? Jyst dod draw i tŷ fi, stalcio fi wyt ti? Nadi. Dyna be' 'di o? Na, jyst Na. isio gwbod. Byw yn Llanfrothlon dwi.
Ie, l- reit lawr y lôn, dau munud o fan 'yn. Ideal. Perffaith. Yym, beth yw eich hoff gân? Hoff gân? Yym, ww. Mae gorfod fod yn rhywbeth gan y Wu Tang Clan. Siwr bod yna, mae yna lot o iaith anweddus yno fo ddo, so. Ond cream gan y Wu Tang, mae'n siwr. Yym, lle dych chi wedi bod yn beatboxio? Yym, lle dwi wedi bod? Dwi wedi bod rownd y byd. Dwi wedi bod i America sawl gwaith. Dwi wedi bod i uh, Efrog Newydd, uh, Los Angeles, uh, Miami. Dwi wedi bod rownd Ewrop i gyd, Ffrainc, Sbaen, uh, Swistir, Groeg, um, A trwy Prydain i gyd hefyd 'lly. Dwi 'di neud lot o trafeilio efo efo gigs. Yym a dwi 'di clywed hefyd fod y'ch chi'n mynd i yym i New York i Efrog Newydd i beatboxio. Ie ie yndw tad dwi'n mynd i fan'na mewn yy mewn cwpwl o wythnosa yym fel rhan o sioe perfformiad amdan Dylan Thomas. Yym ydach chi'n mynd rownd ysgolion ag os ydach chi, cynradd ta uwchradd 'dach chi'n mynd i? Cwestiwn da.
Dwi yn mynd rownd ysgolion, dwi'n mynd rownd pob ysgol, dim bwys be ydi o. A dwi'n neud colega, prifysgolion, um, ysgolion, uh, clwbiau ieuenctid, clwbiau gwahanol. Dwi'n mynd pob man, dwi'n mynd pob man. Um, beth yw eich hoff sŵn? Hwn.
Hwna. Um, ac i orffen, cwestiwn sydyn, yep. rygbi neu bel droed?